Alikuwa na Muga Juan warwako kinde undamo machielo mar Duond Dala TV. Ah, makelonu twak ma kawuononi en an Dr. Ray kachiel kod Sir George mwenyewe. Aha. Mimi sachega kech nyoriwo machiegni uru. Ah, niko Ramogi Ajwang' ageno ni ruoth orito u kumoro amora ma untiere wan bende oritowa kendo wagone erokamano. Ah, kawuono wan gi thuon wach moda wuoye ma wach mosechando ji mosechando ji e udi kendo en wach mang'e ni wabiro puonjore mathoth kendo un bende udhiaga achiel kata ariyo kata adek ah, kuom wachni. Wada wuoyo kaka inyalo dak kod wat. En achiedh nade magi ma wakale sama wadak gi wedewa. Sama ikawo nyathiu iyago dala, ikelo e boma, udak godo kanyo gi famili mari kata gi ah, minodi. En achiedh nade mage mokalo. To sama minodi okawo nyithindegi okele ot kar ka. Ok ochuno nyaka obed mana nyithinde kata mana mama Mm. Samo kelo mama gi ot ka. Udak kode ot ka. In kaka dichuo, gin achiel nade mikale. Koro ah, nyikwa Ramogi Ajwang' wakwa manu kete uru mana kanyo kik iwuogi. Ah, to kapok wadhi mabor, ah, button mantiere piny kanyo mar subscribe dinwar godo adiya mondo wechegi ka medo wuok to ubiro nenogi bende. Ah, koro Sir George, ang' nachak kodi. Ah, nitiere seche moko mamino to kendo nyathigi Mhm. Okelo wadegi, mhm. udak godo e ot ka. Okelo nyamin gi moro, mhm. udak godo e ot ka. Nitiere kaka, nitiere pek moko nyaka ni kare. Nitiere weche moko ma ng'e winji, nitiere kaka, nitiere pek moko nyaka ni ne. Nitiere. Eh, koro adwa ni mondo iler ne jo, jo kanyana. Mm. Ni to in kaka ng'ama dichuo. Mm. En pek mane minyalo kale sama mi nodhi okelo nyithindgi mm-hmm. odak godo e ot kaka nyikwa Ramogi Ajwangi nochoma kendo an mochako koda to kaka ochako koda ni an adwa ma wacho kaka ang'eyi adwa bede kaka ang'eyi Dr. Rei wacho ni okelna wede ma korka minoda mm. nyikwa Ramogi Ajwangi magi ok wede akonga magi wede mana e ot ka wach mahie mahie Eh? Sama wani odonjo ka okona na wadgi kata nyamingi. Midhiero mane madhi ka? Eh, ka wacho midhiero gi kik bino da weya. Wawa wachgi. Ada wacha wacha ka. Eh. Mokwongo budget sani ni malo. Winjo maler. Budget ni malo sani. Gimoro amoro medi. Kodonjo Kata ka gidonjo, dhi chunore ni mogo ma nang'iewo cha achaka bus to nyaka ankuri mede ma.
Winjo kanyo.
Mogo cha dhi malo. Machielo kendo jogi loko e ot ka. Kosa wuoyo marach. Ah, Lok ni e ot ka. Budget te gimoro amora nyaka koro dhi malo. Mm. Nyithinda ka. Nyithinda ka ok bi chamo diet mane gichamo cha, onya wilore matin kech yuto na ni piny. koro inya bedo ni alot alot dibich de ochiel ring'o alawo alawa wach ring'o winjo maler koro iyudo ka bajet nyaka chak abog lweta mondo eka to sama oyuto ni piny gima chielo kendo ka oda samoro piny an gi nyarundi mama eh, nyarundi en en, en single mot mama chajore to opek ok anya wacho ma dada Eunice ka to nyaka ang' ikonya od ni piny Ah, Anto gima nya wacho kuom mano. Kata kopo ni ngima koro ni malo, Eh. adieri ngima ni malo, to Dr. Ray openjo maber Mm, ni magi wede ma korgi jaodi. mm, Ing'e ni magi koro chalo part mar ringri owuon. Yeah. Nikech koro in kibet gi jaodi tubedo gimoro achiel. mm. Manyiso ni jogi gimichamo cha ema gibe gibiro chamo mm -hmm. nyaka koro u, u, matin mantie cha mm -hmm. nyaka koro uchiema chiema kamoro achiel nikech samoro nitie wede mabiro dak kodwa kaluwre gi midhiero ma samoro nitie miere wa dala mokale chien kocha samoro an an nyathi kich to an e nyathi maduong' onge ng'ano manyalo dak go wetena okay. koro sama ing'iyo yutoni dhi miyo chunya bedo mapek to jaodani ok ohero jowagi to gino boyudo ka kelo pek kuom keny kuom mano sajo midhiero to nitie ok adagi lakini kadatemo mana wacho matin kuom yuto ka ichamo mana matin miyudo kode ah, kang'adi matin yes.
inyalo yudo ka sama koro ah, owadu moro biro kata nyaminu moro biro dak ah, gi Sir George mm. koro iyudo ka nyaka weche mag school fee mm. ida ni mondo ichak idhur ne kendo sa jogi giyudore ma piny chande ida koro en mochako chulo ne jogi kendo school fee en ema koro like ochalo parent yeah. Eh, aneno ka kanyo nitie joma dichuo joma chuo moko ma nenego e pek mm.
kendo kanya yudo ki itucho na mano kapa kendo wanyalo wanyalo ng'iye ni should there be an agreement onego ji owinjre eh. ni sama ng'obiro kar ka to wadak kama Atimo kama, abiro timo machopo kar ka. Kachopo kar ka koro kakale. Be en gima kare? An gi, gi wach maduong' moloyo nikona gi gima daher wacho kama ni sama wat moro amora biro limowa ber ka wang'eyo ni ng'ane biro to biro karang'o kuom thuolo marom nade tang'o makele Omiyo ka mano oseng'ere to wang'eyo gimomiyo obiro. To ka nyathi ma pod dhi sikul, tiende ni wang'e ni obiro mondo mi osom, wabiro bet kamoro achiel mondo wawinjre ni osiepa, e, nyathiwa ma kama kama biro to adwaro ni mondo wane kaka wanyalo konye e yo mar somo. Kuom mano nyaka koro wabed wawinjre kwang'iyo yutowa. Mama nyiso ni koro en be adhi tiyo matek, Ibe iti matek mondo wariw matin ma wan-go wabe wami nyathicha mondo mi one ngima maber ma mbelene. Yaani dada Eunice temo wacho niya, ma ok awinj ka an tayie. Mm. Ni kodwa biro nyaka oor ote machuok. Yes. Kodwa biro nyaka ondik barua. Nyako, nyako go simu. No biro. Ai dada Eunice.
Nyako go simu. Edwaro ine. Oda hey. poya poya. Ma oda. An ema chiko odni. Eh. An gi jaoda wan ema warito odni. Kuom mano ka ng'ato biro to nyaka ng'e ni obiro nade, Mhm. tang'o makele to obiro kuom thuolo marom nade. Nilikuwa na mwengeji wangu ya Rick Martin Martin osemoko kendo aneno kaka ogero nukwa nukwa weche moko kanyo madhi mbele. Ah ketiru mana kanyo. Ah namba wa mantiere piny kanyo manyo namba wa mantiere piny kanyo makalono inyalo oro nwa ote machuok ikinyiso an to in midhiero mage ma in iwuon mineno ma kanyono mikale to gin tabu mage mineno sama idak gi watni mm. ibed ng'ama dichuo or ibed ng'ama miyo mm. to kata in bende ng'ama kijana mantiere kanyo in inyalo kono to midhiero mage sama iyudo sama idak go wadu kata mm. nyaminu e boma kacha chande kata kopod idak gi nyari kuma odake gi chuore nyaka ka wadhi mbele matin um, aduogo iri nyoriyo Ah, iyudo ka seche moko na owadgi chuori obiro e ot Mm. kata nyamingi obiro e ot Mm. to thor- thothne iyudo ka kaka nudak chande gik moko chako lokore Mm. nudak uchamo alot udak uchamo uchamo achama chiemo mag joma ni diere Mm. ma kisungu bende dendo ni middle class kata kamoro to yudo ka sama wedene obiro kata mamagi obiro ya na dala kocha cha mm. to koro budget olokore ofuliza ba ring'o nyieure gweno nyieure Dr. Ray kuma chieng' oten makado ne gweno wene ring'o to ring'o wene rech to ne sup wene wadgi thuolo ah. to ndalo mane wene gionge ka alot dwa roma doktari kanyo to onego wawuoy nyikuonagi ka to wach nitie yawuoyigi onego losgo ndalo ma wedegi obiro ring'o wene gweno to gweno wene rech to rech wene ngo gini pek
kakineno kele no anto kawi yani ni ka mama odonjo ka odwa mana dhi maga alot alot alot ndalo ang'wen mamawa saitesokadagi gigi ne Ah, ah. Ijiwo ni lakini hmm? pogruok kata ka bedo to kik bed ahinya nikech pile dak ni onge pesa to sani akia kata kwalo wuon wuora. Sajo nyaka koro ibi konywa ka. Eh. En ang'o ang'o mitemo nyiso joka kande? Hmm. En ni idwa nyisogi ni dak e ngima mamalo hmm. kosa en kech iherogi ahinya ang'o omiyo ndalo modong' to mkate ok wiyo. Hata dawacho nowacho ni kwara maka jwangu juma wuok kuomane. Amanyo gweth kuom mamawa. Emomiyo gweno gi rech ringo ka. Gweth ema konyo kuom mamawa kacha. Ochamo e sup to owacho gik mamit kuom. Ochamo sup to owacho gik mamit kuom. To sa George gini dak Eh?
itim ka minwa obiro. Koro ka Koso minu minwa to ok obiro- janyuol. ka minu odonjo e ot ka Kamano. minu be janyuolna Yes.
An ok anyal loko pacha. Ok alok pacha. Mm. Ang'eyo kaka idwarono, lakini mama u samoro mm. nitie kama osekunya kama ohinya kama ochien kucho gino pod amako pok wakware ng'uono mm. biwinja to wat nohinyi nikech samoro nihinyo nyare nitie kama ninguko kamoro midhi janyuol en janyuol kata setima tima nalwar nyikuona keto pod an nyathi minwa kendo iluongo ma ni nyathina Kuom mano ka nitie kamoro ma nikadho kode mopo ni ugwenyo, mano ok ikel sama wendo biro. Mar ariyo, gima bedo matek en ni ka isebiro ma ging'e ni sup wene wadgi sup wene wadgi kiny ka ginyisi kikwayi pesa tiwacho ni onge go onge ng'ama dhi yie kodi an to kata ko giyie koda dr ray mama wa to nyaka wuoth ne wuotho kaka iwinji wacho mm. rech wene ma mama wa minwa nyochie atimone ah, nitiere uh, ote moro machuok modonjo kar ka mm. nitiere ote moro machuok modonjo kar ka eh, ah, ote wacho ang'o nitiere kevin uh, omogi kevin eh. omogi ya migori eh, oya suna mm. kevin wacho ni ni en to kendo mare opogore matin ni diere mane owadgi diere mane

kanyo to adier Eh? wach nonego wang'e gima duong' monego wang'e ni wat en wat sama asebedo achiel kodi ni an jaodi nyaka kaw wedeni kaka jowa nyaka ikaw jowa kaka jou kuom mano mano kosebedo to dhi keto rwako wede e odwa bedo wach mayot dada Eunice onge miyo Akena de chowang mine. Wacha wacha sa.
Awachi, wacha wacha wacha.
Onge miyo moher wede ma kor gi chuore. Kopo na chuwa ngito ngon na sani. Min wuoyi kata kidak godo kendo gin mine wa with all due respect ahero min chuora de onge miyo ni de o de ok ayudo dichuo. Mm. To makosa masani be bedo nitie kaka ng'eyo ni jaoda en ng'ama kodonjo samoro ok ohero chai komadho chai to kodhi chiemo Eh, to koro samoro isetimo mana kaka ung'eyo be kaka ihero eka koro ng'ato dole to nyathina bi yien nyathina ma be itedoni malong'o nyathina to ichal nade igani winjo ka gima inyalo weye mondo odog dhi rite kosebedo dichuo to duogo dagi gine mamiyo chuny joma mine bedo mabor gi wedegi chuo Ang'o miwuoye gini ka iyi chalo gima wang'? Nikech nikech gima midhiero ma sama iromo gi miyo moro amora timboga oywak aywaka ng'ato ng'ato ywak aywaka ni an mae momaka an mae midhiero momaka to en midhiero ma dwa chalore Nikora mogej wang' omedo bedo maliet kendo omedo bedo maliet, orindi liet. Weche wuok e chuny. A- Ang'eyo ni kuma intiere ipuonjori gimoro. Kendo ang'eyo ni magi tabu ma onge jok ma wuoye, ji thoro ga weyo wuoye, joluor wacho giga. But wan to wan kaka duond dala, wan wakelonu gi ayanga mm. uh, uh, dada Eunice wacho kar ka wach mapek kendo ma wach ma chuo mang'eny kaloe mm. otemo wacho ni sama ang' mama wuose biro e ot ka mamu koro chalo kagima chiege koro gineno mane ni mano nyieke nyieke
Dr. Ray kete maber ochalo nyieka makoro sana gi wuon opacho onge koro wang' mene Chiemo mane ochieme sana achiel koro onge. Koro tie mine mobete gino osebedo midhiero, osemiyo chuny jo osesaja ji nyiero gini lemanyiero eh? kaka ipango wachni ah, ah,
yalokre taya koni yier alok e taya koni Sir George, Sir George, mama mo munyuoli maminu monyuoli eh. maminu misekawo higni te kine tiende eh, kikawo wechene eh. be samoro en emomiyo in ng'ama in kawuono ing'eni wach ni tek koro akia ni chikiti kanye ichikiti ne mamau kosi ichikiti ne jaodi an aneno gini kama mm. konyoikwaramoga chwang' joma chuo mobedo piny kamineni wuoche gini mm. bed gi absorbers mm. wach ni tek Mama wa ni e ot ka obiro lima. Yes. Min mwa moting'e dweche ochiko. Mm. Min wa ni ochwada. Awuotho gi denda nono. Ok ada wacho mang'eny. Awuotho gi denda nono. Mm. Odogo umo mana gi law. Mm. Min wa ni mong'e ni kodhi e chiro to timo nang'o. Alafu mm. chiega ni bahero ndi. To koro min wa ni odonjo e ot ka. Mm. Ikona kaka winyo nyadendi Eunice wacho cha ni koro chalo nyieke. Eh, ochalo nyieke nang'o? Anto gima wacho ni ya kata mbe an gi meno. Hmm. To miyo thuolo ma miyo ni godo e ngima ok onyal replace gi gimoro amora. Ok nyal.
Nikech nitie hera madier miyo miyi ma kata osiep moro amora ok nyal miyi. Minu umo dugi ma ng'ato ang'ata ok nyal umo. to nitie ngima dhano sama owuok e bedo nyathi to donjo diere to obedo ng'ama ng'ama otegno mm. mosenyombo mm. e kama muma kelo niya dichuo nowe wuon kod min nopadre kod jaode mi gibed gi mor adi
to ng'ama nodonjo e kindgi en ang'o ok ada wacho kanyo
ah, eh? nitiere eh, nitiere ote moro machuok modonjo kar ka ah, dada Dada Winfred Auma kawuok Homa Bay mm. wacho ni awinjo duond dala kanyo mos na dada Eunice kachiel kod Sir George warwako mm.
duond dala winjore maber en nam chumbi mm. owacho kama anto kipacha aneno ni min dichuo kata min nyako onego owere gi owere gi famili mag nyithindgi gidag kumoro achiel gidag achiel giwek interfere mm. giwek donjruok e keny mar familia kaka embe nowene thuolo moloso familia mare e kaka owene nyathine bende olos mare eh, anto gima dala nowacho minwa to ok awehago to ok nyaweya mano mokwongo to odwa ni mondo mama wa koro were gi familia wa wadagi gi chiega mayom dong matiend kik mama bilima owere kodwa kaka nwawe Ah, kipacha Akanyo pek. aneno yo mopogore aneno ni when it comes to nitiere decisions moko ma iloso e family Eh, nitiere gik moko ma kaka yore yore mag dak ing'eyo ni mamau ni o understand yen oelewa yi ong'eyi iye gi oko to but nyadendi midak godo ni to kia nyadendi midak godo ni marib mani ma bende ng'etni ni pok o understand in misebedo kod nyadendi ni mang'eny moyi in imielewa nyadendi ni koro an kipacha kar kaka noote ni aneno kotemo wacho niya koponi odonje gik moko decisions kaka mag family to mago gik ng'ama ah, mama udonje mm. mago wen kaka en bende koro kaka en bende oyudo thuolo ma oloso family ma motieko eh, nikech kata an bende ki korka kora mm. aseneno miere ma min wuoyo ketho kata min nyako ketho mang'eny muko oketho moketho moketho ma odak mochako dok nyar odak odak gi nyare ode gi nyithindo adi mm. odak odok kendo ode ogula gula ka chwore gi thuon koro en e aparo ni kar ka nitiere point moro ma dada ni temo wacho Mm, gima Dr.
Ray wacho to en adier nikech sama waseyiere ma wabedo gimoro achiel, Mm. an aneno ni ber mondo mi walos eh, yani walos society wa. Mhm. Ok wadagi ni mama ok nyal chikowa, Mhm. either minu kata minwa nyalo chikowa. Lakini chopo kamoro ma Dr. Ray wacho ni I can people can advise but decision is you. Eh, gibiro miyi advice but uchako uduogo piny to ung'iyo ni ei weche mowachnwa gi te ere mwanya kwanyo manyalo konyowa omiyo kusebedo joma nie keny nyaka koro ung'e kwanyo wach manyalo konyo mm. nikech adier waseneno nyaka mine mag nyiri mm. ok kata mana mine yawuoyi kende oseketho miere nyithindgi mara koro mari koro osebiro moketho mier makoro en nyare ni makoro nyara ni Mokaw nyako modhigo mana kaka Ineno ka daktari nga- wacho. i- ona- eh, nyare eh, ma ng'ama nade midak godo Eh, dendi chal nade?
ma ng'ama nade ma ng'ama en ma koro dang en ma koro ng'iyo quality Yeah. mar ng'ama onego bed ni dak godo Yes. but kanyo wanyalo wanyalo loso wachno Mm. mana kiwacho maberno sama miwa devices kik wamwony gi te Mm. wanyalo kadok piny wayargi kendo Mm. to wang'e to ere ma watiyo godo ei ma Mm. eka ubiro konyowa Ah, nyikwa ramogi ageno wamedo puonjore kumoro amora ma untie kumoro amora muwinjowa kumoro amora munenowa Ah, wadakawo thuolo matin kata wadakawo break moro matin wamodhi e pi moro matin kata wakam wagam muya kwaduogo wadhi medo yaro ni to ere kaka wanyalo dak gi wede e yo makare ere kaka kaka ing'ama miyo ere kaka inyalo dak gi watni e yo makare kaka ing'ama dichuo to wach moro nitie kapok wadhi e break ada ni mondo wangeka ngeka matin nitiere kaka joma jok en tabu en shida mamako joma chuo sana sana Nyamin min odi obiro limi. Mm. Tok ndalo matin. Mm. Jodi yudo nyie. Mano ko bi we sani.
Niko na mwana kwa hata no kawaj mo ilo dada Eunice ka. Ni yuora obiro lima ot ka. Eh? Hey, mano kweli wewe. Hey, hey. Keturu mara kanyo kikuogi madwond dala TV. Ah, niko na mogi ajwang wacha kwa dugu kendo ageno ni poki uwuok kanyo weche liet weche liet kaka pok nwadhi e break nitie wach moro nobiro godo wach mane aneno koda kelo liet Una kelo liet matin mm. but waduogo kar kadwa ni waler weche gi kar ka wakonyore mm. kuma mora minti ang'e ni magi midhiero mwakale watim mm. watemo na manyo nitere ko nyalo konyore kaka onagi weche hela gi onge kuma ibiro puonj gi onge skul mipuonjo gi but wanyalo mana lalore paro walalore paro mondo wang'e ni to wanyalo chomo kanye ere ko nyalo dak gi wedewa gi e ot kar ka kane pok wawuok kar ka sa George nitie wach moro mane watemo ngeko matin ni sama ang' koro ah, nyoriwo kelo nyamin-gi e ot kar ka. Nyamin-gi moro matin ma pod yot okel e ot kar ka. Matich tich. Ee. Ehe.
To in bende kaka ng'ama dichuo, Mm. in ng'ama mano opportunity. Mano opportunity. Kanyo ka pod in higni ariyo moko achiel kata jomoko nitie kata mana higa, nyoriwo oseyudo nyiri. Nyamin-gi ni Nyikwa Ramogi Ajwang', an to pok otimore na an gi jaoda achiel cha kende. pok amedo machielo nikech moro biro lima lakini gigo osetimore mm. to osemuko udi mang'eny to udi moko be dhi mbele gi jogo ei ot ka mm. jomoko be time kiling'ling to bang' dweche moko iyudo ka gik moko neno ikwelemoga jwa gin gima timore mm. mine osedere ne wachni mine osemadho sum ne wachni mine osenego nyithindo ne wachni mine osedhi mochikogi kata e daraja kucho ne wachni ochikore nyaka ewi mitoka motho ne wachni Opek.
Gimetie.
Saje, ato gino mit, ato katho. Kendo.
Okay.
Jerry to mama wacho ni dhako omiyi teko mar paro gi koni gi koni. Hey. Tini you you think with the two sides of the brain hey. ikonagi. Hey. Hey. And women have the sixth sense. Hey. Kendo ng'ato nowacho niya kik iluor gima Samson nonego. Luor gima nonego Samson. Ma en ang'o? Dhako. Hey. An ok ne rit chikora edaraja eh.
kwani in ingia msoba sababu na iwacho ni yande hey. Eh. geng'o ber malo thiedho seche Neno, nikech sama nibiro odni, nibiro ka intiere be gi del ma Nyasaye ochweyi maber nyikwana nyiyo nagi onge kaka gichalo kendo nya jaluo nyako ma ogere ogere kodhi mbele tiwacho ni macha nyaro nagi to koduogo yani nitie kaka wantie eh. to adieri nyameru be nyako manochwe nyako ma jaber nyako maselowa to ler to ng'e tedo to ng'e wuo to rambanya eh! chal kod eh! aketo kinga
aketo kinga nalo nyikwa ramoga jwa mama ni wiye ni malo owacho ni odwa keto speed governor gimokwongo eh? ahero oda nyathiwa ni bahero Aha. to kang'iyo chien Mm. to nyaka odag adaga koda onge kuma dang' odhiye to be kaweye dala to dhi bedo matek onge kaka onyalo dak Gi jo apiko ka. Gi jo- Jopeng. sa jojo ka wacho mano Ah. koro Ama ang'ado wach Ing'eyo mani kwa ni mwa sama jua. en ka nyaka koro nyasaye miya rieko Mm. kaka adwaro dak dr Ray. Mm. ka an nyoriwo kama Gima datim. Eh. Nyamera ni kodonjo tarwake kendo amiye chenro mar ot kaka chalo nyathiwa imiye gik mobiro timo ipoge eh, tijene eh samoro kamba ja ohala timini Nairobi bok ni dage adaga eh. nyaka ibed e dhako modich mabuda chiel ariyo eh. mondo une kaka ukonyuru nikech koro ma nyiso na biro wuok e ot okinyi samoro iduogo odhiambo samoro be ok aduogo nikech samoro tich omaka mm-hmm. koro ka nyaka ng'e kaka loso ma nyathiwa ni kosedonjo takete piny tanyise ni nyar minwa weche tek town ka mm -hmm. to ata dwa ni mondo wadage ngima ni bobed maber awinji to ot ka nitie kaka wadu huh? Eh. hey. nyaka koro akete ler Hmm. ting'e ni magi mang'o makete niluongo ni kinga ma Ma- kinga Marachel, nikwara mo wajua wachne kaya. Chik iti kanyo iwinje wachne maber. Nikwara mo gi mia iti Eh? apuonjo mon kaka dhako nya- dhako ma dibora dibora ka dhi mako sisera ok idhi adhiya Eh? nyaka idhi ki in gi strategy Imanori. imanori dhako man gi strategy koro gima konyo ni nyathi nogore kuomwa. Nosemonjowa. Nosemonjowa to gini nayudo ka nadhi nyuolo nyathiwa matin. Ka nadhi konyora nyathi matin to kumba wi marach na ayudo tuo. To yudo tuo ni koro e odwa ka gini omakowa wate. To inyise ni nyamera aheri nyathiwa kendo agombo ni ngima maber. chuojo wuod ji kik dichuog ni wuod nyapewa dada Eunice wang'adi ah. matin waga bongo ya matin ka oidho malo oidho malo oidho malo ahinya nikwara mujajwa analal alal matin akeni sajo jimbi lal ukalal ado mapenjo penjo matin ado penjo ni ya eh.
to sami eh. nyise ni tuo maduong' ogore ni eh. ogore mar adieri Mane Koso penjo en na. ena wach moro ma mondo iwuonde go Hey! iko bi machiegni gi Dr. Ray nachako kawacho ni bed dhako ma ja strategy. Nyaka ing'e kaka iketo kinga geng'o ber molo thiedho. Matin en miriambo.
Eh, nikech adier Eh, en miriambo eh, eh, nikech eh, chuowa mang'eny eh, moti wadak goge wang'i rieny sulwe yore Eh, yawa.
sulwe to giwinjo ni mage e yanga version odonjo gi version manyien ma ne kaka ong'ielo pogre eh
nitie joma chuo ma kopo ni nyamino biro kar eh. en yo monene godo hmm? sama ong'iye to neni oneni eye kachacha eh. oneni chen e ma koro oneno ka gima mano minode matin gima ne tin kidaka yoka to dhiang' ochamo ng'ero
Dhiang' ochamo ng'er.
Nyikwa na mogo medo winjo weche. Ageno ni wapuonjore kama intiere ni ipuonjori. Na mano strategy ma nyoriwo kono wakar ka. Pok otieko podi. Dokta Ray, Pok obiro. gino ing'e ni koro idak minyise ma kiwuok to saa ang'wen kopo ni mano Saturday dichwo ok odhi tich. Eh. Make sure ni miye nyuka. Samuel otiyo gi yath mapek kendo yedhego oingo ringre kik iwe mok imiye mondo irita nyathiwa kok irito wa to mit anyielo rengo nyathiwa idog nang'o nyaka irit ngimawa ee nyaka kaka olemo gi ni wuotho go ikelo osuga dek gik manyalo rito ngima dhano ma nyathini ng'enyani ka a ok wan maber ka a nitie puodho

Iriembe.
Eh, ah, ok ariembe nyisa mani waya ni dwari. Idhi limbe matin. Nikech joma chuo be tinde wang'gi ng'eny gini to kare omejo kiwuondo wuondi bi odhi opimo oyo anto sani kalure ka ngima chalo ok adwa nyie kama nyamera
Ukora mugejwang. Agino medo puonjore moro mintiere kete mana kar ka. Uh, kapok wadhi mabor kindly uh, dear subscription button man kanyono yes. Mm. mondo at least samoro koro bugolo machielo kendo next time mm. ibede achiel kuom joma ni ong'ala manyime mar neno uh, ah, kipindi wagi kaka wamedo gologi mm. uh, wadhi wach machielo kar ka mm. yes waseneno achiedh nade mwa joma dichuo kata joma mine kalo mm. kama sama gidak gi wedegi mm. wedegi mana korka dichuo gi korka mine Ah, to gimoro amora man gi rachne nyaka bed kod berne. Mm. To ada ng'eyo, wada ng'eyo kawuono to bende nitiere ber madak gi wat gi wat. Mm. Be nitie ber moro amora, kik bed en gi rachne kende. Yeah. Eh, Nyikwa Ramoga Jwang' nitie ber. Ber nitie. Ber ng'eny, kik upand nyithindgi ng'eny. Mm. Ber ma an ang'eyo, mana donjo Nairobi ka, Mm. kuma nadhi ajote. Mm. Ng'ani nodak gi ji aboro e ot. To chieng' ma awinjo kogo mbaka ni to jogi ka owuok wuok e ot ka ni i, to onge gima yudo. Matiende ni wede mwadag e ot kagi gin gweth. Mm. Kopo ni kia kamine ni bede no, jogi gweth. Nitie wat ma nyalo donjo e odi ka a, to chiewo medore ni ka tich kuno. Mm. Wat monti ma konyo ne nyine dier odi ka, kaka nolem ne gi janyuolne dala cha. Mm. Kobiro donjo adonjo e odi ni pap gi tielo no gi hawi no. iyudo ka rude rude rude rude Yore yawore.
yore yawore na dayudi se pale rude mopogore yani yore yawore iwinjo yuto medore nitie wat ma kodonjo e odi ka rieko nyithindo opogore wan e sama nokalo skul dala kucho to onge gi yo monyadhigo mbele kikele nyume ot ka ne ochako dhi e college moro Iri chemist mane ong'eyo cha oolo kuom nyithindi ka. Kwano mane ong'eyo cha omwako isegone oriti en ema okonyi. Kamano. Nitie ber mar dak kod wede e ot ka. Dada Eunice, ba wacho gimoro. Dak gi wede ber.
Mm. Sama ibedo gweth kuom ng'ato ma kiny ikiya. makiny kia ngima masani inya chiewo jomoko winjo ni ok ochiewo odhi kamano to ka dieri nitie kodhi mane pidho e ngima wat moro Mhm. kuom konye nyithindi biro yudo gwethgo nyithindi ema biro yudo bonusgo Mhm. samoro in kata ngimani ok ibi neno ber joma nikonyo lakini jogi miwe chien nyaka chien ne ber mar kony ma nikonyo godo wede mm. waket lwetwa ayanga kendo moyawre ne konyo wedewa kik wabed jogo ma koseyudo mwandu to en mana marwa kendwa gi nyithindwa kendwa nyaka wang'e ni onego wayar lwetwa mm. nikona gi sama nyasaye gwedhi ogwedhi mondo ibed gweth kuom jomoko bende mm -hmm to iyudo ni sama ok ibedo gweth kuom jomoko to mwandu cha fuyo olal Awinjo.
To sama ibedo gweth, ichalo ng'ano mokawo kodhi otere puodho. Kendo kodhi achiel bad achiel mikete bur biro golo sagla maduong'. Hey. Kuom mano dak gi wede chutho en gima ber. Machielo mana gombo medo. Mm. Ni bede daraja ma ng'ato nyalo idho nding'i to lwako machielo. Kamano. Sama ibedo daraja ni, ikia ni inyalo ng'adori karang'o. Tinde ji to hero dak zen kama ng'eny. Mm. Ing'adori tap to ng'ama ne ikonyo cha omako lwet nyathini ting'o malo iwinjo adieri mar wach wuok to giwuoga maber kosano yambo wedegi ok wuog e udi ka maber lakini
gimitimone cha to ok giwuok e chunye kata eh. ok owuok e yo maber mm. but gimitimone mm. to ok giwuok e chunye mm. anyi kora mogi ajwang'wa dong' kod thuolo matin sana Wadeno wuoye wach moro kar ka mm. matin kik wawe chien nikech waneno ka wagedo sana sana kaka wanya dak gi wedegi mm. to kor ka wede kwa chacha en weche mage en advices mage wanyalo miyo wach sama pok obiro dak kodi cha mm. kata obed mamau obed nyathi obed nyathi gi chuori obed nyathi gi minodi en advices mage wanyalo miye kata ka pok odak gi jogi Sama da wuok dala kata koro dak kodgi, mm. en ang'o minyalo wanyalo konogi? Mondo ang' dakne kata chande kik bed gachiedh nade, mondo ang' dakne kata cha kik kel pogruok e odni. Mm. En ang'o minyalo konogi dada Eunice? An gima nyalo nyiso anyuondwa kata jogo ma wan go machiegni manya gombo chopo ir ng'ama chielo kaka watgi mondo mi obedgo kamoro achiel kata oyud kony kuomgi en kama ni ot ka ot nitiere kod sheria katiba katiba Mm. ma- machiko odno kapok iwuok idhi e ot nyameru kata owadu kata wayu nyaka ing'e ni sama adhi adhi kadhi lu adhi adhi adhi rito chike madhi yudo e dier odcha kik ibi kod chikeni To kopo ni nitie gima ineno madhi marach, ber mondo iluong wat machiegni kodi cha samoro en obed nyamin. baba obed Eh, min. Eh. ni, ni nyathiwa an kama nadgombo ni mondo atime kama kama bed ng'ama dhi yudo katiba mane odcha tiluwo katiba mane odno tibedo bende ng'ama oluoro joma odak kanyo. Mhm. Gimoro wacho ni if you go to Rome, iyudo gima jo-Rome Tim timo, kaka gitimo. tim kaka gitimo. Mm. Kiyudo ka wan joma dhi kanisa Jumapil kata chieng' Sabato, nyaka koro ibi luw chik mar hero Nyasaye mane odni. Weche bedo matek sama koro wat obiro to en en e yore to joot be ni e yorgi. Gini miyo dak bedo matek. Dichwo neno ni wede ni misigo kata miyo neno ni wede dichwo en misigo. Hey. Kiyudo chik to luw chik miyudo e dier odno. Ni kare udi gi nigi chik. Yes. Kiwuok dala kucho, ng'e ni chik moro chomi mbele kucho. Mm. E boma kumidhiye cha, ji ok ring dhi e bungu mm. ji dhi bed e gima ontie mibedi mm. iwinja mm, kar losruok kar losruok ok ada luong in iwuok e bungu ibiro bedo dokta hey wuoye matin ah, wuoye matin kanyo awinjo maber ah, awinjo advice ma ma dada Eunice osemiyowa kanyo ah, kapok wadhi mabor nitie simu moro mosebedo ka donjo kar ka nyikora mongejwa modani mondo wawinje ni to jawinjowa ni kata janeno marwa ni owacho ang'o wadakawo simu moko ariyo kata adek kapok wadhi mbele owinjo nene ni to awacho nang'o Eh,
Alo duond dala, an iluonga ni Vincent Onyango ka wuok Homa Bay. Wamor sana gi duond dala, keteuru mana kanyo kendo meduru puonjowa weche machal kamago, ukonyowa sana.
Kamano. Ah, okwa ni namba wa maringo piny kanyo no meduru oro oteu kata umed goyo simu maringo naye gi namba wa maringo kanyo no imed penjo penjo min godo go kik penjo kik idog gi penjo moro amora e wach mawuoye kawuono ni ah, kapok wadhi mabor ah, ah, dada Yunis osenyiswa pache osemiyowa advice konyalo onyalo dak onyalo wen kaka wedewa gi nyalo dak kodwa mm. maonge ng'ikruok moro amora mobedi mm. anana duo korka Uh, Sir George Karka, Sir George, in ang'o ma dinyis owetewa kata nyiminewa kata mm. mana mamawa kata mm. babawa kada biro dak kodwa um, e odwa ka en ang'o minyalo nyiso jogi? Nyikwa Ramogi Ajwang', an to mada wacho thin to kendo lach. Mm. Ah, Gimomiyo awacho no thin to lach en wat kibiro e ot ka iyudo ka jaoda ong'inore mowinjore kaka mara cha iwinjo sama ong'inore mowinjore ni ibiro e ot ka to in nyaka achiel ni in ja tiktok iriyori e lep jaodani kaka ong'inore cha in ithin e iye igologo tiktok gi lepe to ka an ka tich kucho ng'ato oseshare na aneni awinjo marach koro gima atemo wacho kidonjo e odni bedroom cha bedroom kuma waninde cha Paka, ibed gi mpaka. obed gi mpaka bed gi kama inyalo chopo Mm. aya ot kuma ineno wadake ni kiyudo ka nyithindogi timo gima kama kamae kaka ne gichamo Mm. kik ibi gi mari moro milosoga cha Mm. tichako puonjogi tabia ma mararach e ot Mm. winjo nitie tabia moko ma ginyalo a dala kucho chako puonjo nyithindo to kendo iyudo ka nyithindo chako balo dok e yo machielo Mm. mogik madawacho iyudo ka wadni odonjo e ot ka gimoro amora kotimo to oseringo dhi e balkoni kacha gi simu owacho dala Odala. Mm. be ding'e ni joma ni dala ka Mm. o- nitie joma ok- ok mor gi maendeleo mar odi ka Yes. ogo nyaka picha kaka kombe ni chal Mm. kaka ndoki chal Yeah. ing'iewo manyien Mm. sani timo kama sani dawilo kapet Mm. iyudo owacho gigi te ne jodala to joka ka nitie joma chunygi rach kodi nyalo nduli ofwango kendo keyo nitie ng'ato ma nyathine okwamo dala kuju pok nowuok kata e gweng'no iye lit ma kaka otimo ma koneno pichnigi to onyalo nduli sa asaya e road accident onduli yore piny koramoga jwang'a wacho gima dieri gigi timore Wadni kodonjo ka kik obed messenger ma biro ting'o wach ka riso dala. Sama ibiro weche ma oda odong' ma oda ka. Eh. Mane ma kiny Dr. Ray ka ochopo dala tiwinjo kinyiso mama ni mama nyathini litna. No, Sir George lit na mama be kiki la umu Sir George. Eh. Sir George onyuo. Sir George onyuo. Ah, to kenya nyuo ma. Kati neno sukari. Dako cha sado Sir George. Mama nyathini sado. Sado. Kati neno sukari uko biro kama. Mama gima nyathiwa nyathiwa onge duol. Biro kati be.
Koni ngani miyo miyo cha. chako kelo mirima moro gi chi wuode, gini ketho wat. Kare gigi onge, iketa ket. Gin weche ma jok ogolo to giwacha wacha, giketha ketha, to wan be joma dak gi wede, nyaka wanyis wede hera. Kanye ma rito? Nyaka wanyis wede hera. Nyaka wanyis wede hera. Wambe samoro wabedo rangach mamiyo wechegi iwachowa. Adier.
Sama asetedo gima mit,

jatich obet e jikon ng'iyo gigi e ohundu moro matin cha ma gitie gwen korumo to oringo dhi ng'wedo skuma oko e kirundi kacha to ochielo piyo piyo to cha Ochamo. koro jatijni nofwenyo strategy mane wuoye Eh. jatijni en odhi to sama osetedo gweno to opoko piende mag gweno mag bam piende ka to oketo kamoro e bwo e bwoye kamoro ka gweno osedhi kucho jogo ok dhi penjo pien ka nochielo skumane cha piende ne moriwo godo chamo Nilikuwa na Mugia Juang wachopo kama koro waloro chenro marwa ma kawuono mar twak moro an godo. But kapok watieko wadani ami saa jo thuolo moro matin o- olor kodu nyikwa onage. jikonagi ma to nyaka wach wat nyaka wadag go gi thuon kata idagi keti In kama inene ibede e sofa set ne dage gi ng'ato eka iyudo sofa set. Mine niting'o simu maduong'no. Ng'ato nodak kodi momako lweti michopo kama koro inene ichopeni. Gari ming'iewono ng'ato noteri e college moro motemo nyisi yo monego iluw modhi kodi mochopo kamoro ma sani riembo gari maduong' ainano. Koro moloyo wat nyaka idag go in be kik isungri lok idwa dag gi wat biro dino yoreni mang'eny. Dag adaga. kata owuok marach e odi ka modhi wacho ang'o owach ang'o tim patni obed e ngas moro ma ji nyalo idho ma lwar go loka machielo kochocho erokamano sa george ah, kaduogo irwa ir nya nya minwa nyoriwo
Jikwana gin gima daher wacho ni kamo, hera e gima duong' maloso anyuola. Wabed kod hera. Nitie joma inyalo chiwo negi hera to giduokoni mana ich lit kendo gi ich wang' kendo gitimoni mapek malich. Jawer moro nowacho ni nitiere ng'ama inyalo nyiewo ne dondo to koseyieng' koro nyalo goyi adhong'. To kata kamano, kik chunywa jogi. Wamed timo maber nikech hera e chik maduong' mane Ruoth oweyowa godo. Kwamedo timo mano, to watimo gima moro Nyasachwa. Nyasach kwe mondo mi ogwedhu, kwamedo nyiso hera kuom anyuola. Ah, ni kora moga jwang mano bedo kodwa kano chako chenro nyaka kama koro wabik kama koro rume wagonu ero kamano mad nyasaye med gwedhou ne jogo bende mose subscribe kete uru mana kaka ne jogo poko subscribe medu subscribe ni mar wadakelonu wechego eko ma ji onuro wacho wechego eko ma pok ji oyudo kaka nyalo kunyo mm. ikia ni chak nang ikia ni chak nang yes. mago duto wakelonu mm. ah, ne sa jo jago ero kamano ne nyaminwa Nyoriwo agoyo kamano nyaka kendo chieng' machielo wachak warom kendo duond dala TV karka uriti uru masani.